saka tane mavara edu uh, mitsara inenge mitatu uh, taakuda kuti manje tichisiyanisa ruvara uh, rwe zvatanyora panapa pandouya panapa pana t wangu ndotsvaga chino ichi pakati chino ichi chindobaya pano pakati panapa apa kuti ndiende kuno kundosarudza zvese ndouya panapa ndoda kuti nditsvage ruvara rwedenga ehe chamba chachinja ruvara ah, ndouya pano padenga panapa ndobvumirana nazvo tane mazwi anoruvara rwedenga Uh, ndouyawo zvepazasi pano ndoshandurawo ndakuti ndiite ruvara rwutema tadai handiti uh, ndikauya kunoko kweni ndikabata uh, panapi pekupedzisira panapa ndikabata shift wangu ndosarudza nepamusoro kuti ndisarudze zvese ndikazouyawo panapapa uh, kuchifambiso chino ichichi uh, mazwi wangu ese anenge akufamba akabatana ndakutsvaga nhungamidzo nhatu kuti ndizive kuti ndapakati pebepa chinyorwa chedu ehe ndane nhungamidzo nhatu saka ati gede gede apinda pakati ah, tine mazwi matatu ah, saka tikayeuka ndikabata pano mukatarira kuno ukuku panobva pajeka zviri kureva kuti mazuva andasarudza anaya ndoari kuenderana nepanapa pakajeka panapa saka ndikauya pano kumitsara kwangu uko kujeka kwachona kuri kunbva kwasvetukawo zvichireva kuti iri kutaura iyo kuti uh, izwi nezwi rine mutsara waro warakagara zvinova zvinhu zvinobatsira zvikuru kuti tisapindwe nechadzimira nekuti unenge uchiziva kuti pawabata mutsara wacho nande uyu handiti ah, ndakusimudza uh, unoyu ndo ndonousiya mudenga umo Ah, asi ndoda kuti uti kwati kwati nemavara ekuzasi uko saka rega nditsvage nhungamidzo dzangu nhatu idzo yeah tadai saka takwanisa kuziva kushandura ma, uh, ruvara rwemavara edu uh, chimwe chatingaite ndechekuti ti ndisati ndadaro regai nditsvage chifambiso changu ndikatarira kurudyi kwangu uko uh, tiri pano pachikamu cheunhu hwemavara edu andidi ndinogona kushandura ini uh, manyorerwo akaitwa mavara edu nekushandura pana apapa Pese pandiri kupfuura napo mukatarira kwa bepa chinyorwa redu mavara edu ari kuchinja manyorerwo awo uh, and uh, mukaonazve kuti pese patiri kufamba kuti titsvage imwe mhando yekunyora mavara edu pane pekutanga pakanzi vanhu apo pane mm, pari kuita ipo mazwi madoko zvichireya kuti pamwe zvaitika patatanga kunyora uh, mazwi edu uh, kwekutanga kuya kuya nekuti pazvinyoreso zvedu pane bhatanisi rekuruma mazwi uh, rinowanzogara rine kamwenje kana wakaruma kana risina kamwenje rinenge risina kuruma saka bhatanisi rero rakanyorwa kunzi caps lock pachinyoreso chedu eh, iroro kana raka uh, rakabaka rinoreva kuti uri kunyora zvinhu mazwi akareba kana risina kubaka rinoreva yekuti unyora mazwi mapfupi saka takudzoka futi kutoita kuti rive rakabaka tinyore isu vanhu wedu nemazwi akareba handiti saka ndo zvimwe zvinhu zvamufa kugara makangwarira izvozvo nekuti unogona kungo but zvinogadzirika sezvatangoita panapa anditika ande do kumberi yeah uh, rega ndikakate ndiri unze pakati pano nhungamidzo yedu yapakati uh, ngatigarei takabata uh, pachisevenziso cha china tea uya uya panapa ndiri kuona kuti ara wangu mudiki ndakuita kuti aite muhombe anditi saka ndo mashanduriro atinoita isu uh, manyorerwo emavara edu anonzi mafonts pachirungu isusu tinoati nyora handiti ndonyora dzachona idzodzi idzidzi ndakutora nyora inoi ndogara nayo handiti tiri pa chikamu chehunhu ipapa taona kuti takwanisa kuchinja ruvara tikachinja uh, nyora uh, tinogona zvekuita chidavado chekuwedzera kukura kana kupfupika kwemavara edu nekuuya pano apapa saka ukaisa chinongedzo chako pano apa apapa chichanva chaita kamuseve kekuruboshwe nekekurudyi tikakwezvera kuruboshwe mavara edu achaita madiki tikakwezverawo kurudyi anenge achikura Chimwe chatinokwanisa kuitazve ndechekuisa vende, kuisa mavende kuwedzera mavende pakati pemavara edu panapa handiti nekuuya panapa ndikakwezvera kurudyi mavara edu akubva avhurika handiti ndikakwezverawo kuruboshwe achambva aitawo madiki ehe mandi aise pano pakati panapa uh, kuti tivhare mavende kana kutsindira mavara edu tokwezverawo kuruboshwe uh, regai ndia ise pakati panapa apa nhungamidzo yangu yemva ndova ndasira panapa ndiri panapa ndogona kudonhedzera ini uh, chipatsanura mavara changu ndobva ndabaya pakanzi enter pachinyoreso changu ndouyawo zvepana apa zve ndochikanda pano chipatsanura mavara changu ndobaya pakanzi enter kuti ufambise isa chipatsanura mavara chako kumashure kwemazwi ako wobaya pavende guru ratinoti ro uh, space bar handiti uh, unongodzvanya kuti chibude chipatsanura mavara chachona wotobaya pavende guru mazwi ako anenge akutofamba saka ndigona kuuya panapa inapa ndotanga ku, kuti ndivhure uh, kungave kureba kwemazwi handiti uh, pano apapa ndopandoshandisa kuti ndiwedzere mavende pakati pemitsara Ye mazwi angu anayo ndogona kupavhura kana kutopatswinya kuti mavara achona ese aya amva angoti mamwe ari pamusoro pemamwe sezviizvizvi handiti ndo kuti udzokere kwawanga uri unongouya panapa pakanzi ipo auto saka ndika Uh, kuezvera kurudyi ndiri kuwedzera mavenda ari pakati pemazuva angu aya saka achingowana ah, yavo nguva yekuti mungotamba nepana apapa handiti ndadzokera kwandanga ndiri uh, ndobva ndabaya pana apapa tiri panapa isu tinogona kusarudzazve mutsara unoyu touchinja ruvara uh, totsvagazve wepakati unoyu nokusarudza zvese totsvaga isu uh, rega ndiuite mutema handiti uh, panapa nda kuti paite umbishi hwakasvibirira uh, ndouya ini ndosiya panapa handiti saka ndo zvimwe zvaunokwanisa kuita pamavara rekai ndaise pakati pebepa chinyorwa redu handiti uh, ah, pane chimwe zvechidavado chatinogona kuita tiri panapa isu chekuti rekai ndisarudze mavara anaya Ndasarudza kudai ndokuda kuya kunoku ini ndotsvaga mamwe manyorerwo akasiyana nemavara ari apa pamitsara mitatu yandiinayo iyi ndotsvaga uno uyu handiti ndosiya pari panapa ndobvumirana nazvo nekubaya uh, ndoda kuti ndi yeah, mukabata ndikabata panapa ndogona kubva ndaiti anaya aite mazwi aya aite maduku madoko ndobatazve pavende guru ndovasaidzira kuti ave nechepakati panapa ndogona kuti ndosarudza mitsara miviri inoi ndoda kuti ndiwedzere kukura kwayo ndouyawo zvepanapa ndoona kuti ndingai ndingavhare vende here riri pakati pe uh, mitsara miri iyoyi wepadenga newepazasi apa handiti saka Ndo zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kuita kana uchisevenza nemavara muphotoshop handiti tatenda maita basa ngasanganei muchikamu chinotevera tirambe tichiwedzera umbowo hwedu hwekuziva kushandisa foroma yephotoshop